በጣም እኔ እንጃ Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maragga salaamtaan teenya bakka jirtanitti isin haa geessu jecha arraas kiyya sa'iid bayaan bakka duraanii irraa waa takka sossootiin jiru maaliif eh, dhugaa biyya galtee amma murteessa isin jirtu dhugaa eh, beekame baardaar baardaar kalellee jeetiin jira yoo rakkoo qabaatte akka itti arkachuu danda'u karaa daandii saaquun barbaachisa. Ammoo bashannanaan baatii rabadaanaa tanaas beekadha gaa baatii rabadaanaa tanaas baatii jabduudha. Baatiin ibaadaan sii guddooti har'a guyyaa kudha sagalaffaadha. Eegaa turre Saayid Bayaan maaliif jijjiiramanii fidaa biraas dhaqee jaartiis ilmaanis barbaadaa jennee. Anillee dubbiseen ture Saayid Bayaan waan kanarraa Finfinnee keessa taa'uun yookaan hoteela kireeffattee taa'uun sumayyaan fiddu. Yookaan isiin sumayyaan Finfinnee keessa jiraattee isii barbaadaafiin asitti algaa yookaan hoo siree qabadhee wanni jaamu hin jiru. Ka'iitii sossahii barbaadii bakka isiin jirtutti laali jenneen ture. Tamaam. Yoo hin dandeenye lafa san dhaquu laa yukallifu Allaahu nafsan illaa wus'ahaa akkuma Rabbiin jedhetti Lubbuu fi wareeguun yookaan lubbuu fi wareegama kennuun waan wayiin barbaada yookaan wayiin arkachuu qaba jettee lubbuu fi wareegama kennuun xiqqoo ni jabaatti. Yoo bakkattii san keessatti dogongorri yookaan rakkoon ilma namaa miituu jiraatti karaa dandeemuun mootummaa biyya kana bulchu akka fedhallee ta'u. Biyya lamatti hin arku Baahardaarii fi Finfinnee biyya lamatti hin arku akka nama tokkootti. Dhugaadha Oromoon achi hin jirtuuti Oromoon achi dheeytu ni miidhamti yoo kaja'amullee ta'e. Kanarra dhaabbateetuma mootummaadhaan daandii barbaachisuun ilmaan isaati ragaa guutuu qaba. Abish mishkila ragaan takka hogee osoo namni takka hin dhayneef sa'id bayaan akka ilmaan isaati harkachuu dandeenya ragaa. Sanirra dhaabbatee isaa fi jaartii isaa tuuhu barbaadiini daandii sanii soqodhu hin taa'ini tattaaffii godhii jeetiin itti ibsa ture. Laakiin ammoo Sa'iid Bayaan Adaamatti deebi'ee bashannana ajaa'ibaa keessa jira. Ijoollee toorataatiis ollaas walitti qabatee akka ajaa'ibaatti utaalloo keessa jira jeetii yaada akka tokkotti. Inshaa Allahu ta'ala. Sa'iid Bayaan ammallee wanni jechuu jirru kun yaadni kan isaaf deemu. Ammallee kan jechuu jirru Sa'iid Bayaan maal irra geessee waan irra geessee nuuf ibsiisi eegaa jirraa miti obboleeyyan kee warri san aayaa addunyaa waan jiruuf maal irra geessee eessarra geessee sumayyaa hoo eessarra wal geessan wal dubbistanii walii bilbiltanii wal dhageessanii waan jiruun qabadhee dhufee irraa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. isinilleen komantiidhaan akka jajjabeessaa jirtan akka bira dhaabbachaa jirtan akka gorsaa jirtan quba qabu ammoo gahaa mitiin jaa jajjabeessaa jaartiis ishiis isaan lamaan walii hirkisaa rabbiin subhaana wa ta'aala maal jee namaa jaartiif jaarsi jidduutti kijibee walitti araarsa kijibni sanillee haaraam ta'uu beekadhu kijibni haaraam aslaan kijibni dhoorkaadha namaa ilma namaarraa kijibni dhoorkaadha Kijibni ilma namaarraa dhoorkaa akka ta'e sani bakka sanitti ammoo dhoorkummaa hin qabu. Dhoorkaa hin qabu. Yoo ati wali kijibdee walitti hirkistee isaan lamaan jidduutti nagaya buustee isaan lamaan jiddu jaalala fi eh, hirkina isi akka wal argatan kan gootu taate ah, bareeda. Ammoo namni bari akka biraa fassara. Guyyaa takka viidiyoo namaan dura waraabee irratti komantii jalatti naa barreessaniiti Abdinaasir Waasaappii raqama kennuu ergii jaanii raqama isaanii ergeef ijoollee sanaas illee hin jirtu ijoollee biyya Suudii kana jirtu bilbila ni ergee fi bilbila san fudhataniituma maal godhan bilbila san jalatti Waasaappii kiyya seenanii sagalee naa kaayan. Kamaal jiru Abdinaasir eega kijibni haraam hin ta'in nama walii hirkisuudhaaf Ani intala takkaan itti kijibee mana madaan irraa yookaan bakka dalagaa irraa buusee gurbaa tokko geesse hayyee sun akkamii laa yaa obboleessa laa haraami haraami akka ilma namaatti intala takka ta jaartii namaa hin ta'in nuti bar jaartii fi jaarsa jenne fi aalii wal jaalatu jenne aalii wal jaalatu kun jennu obboleeyyan abbaa fira fira fira walitti hidhuu walitti hiriirsuun kijibaan illee numaan qabu. Haalaaliin nama haalaaliin wal qabu jaarsaa fi jaartii haalaal abbaa fi haadhaa fi ilmoo abbaa fi ilmoo walitti fidanii akka ilmoon san ni yoomnu godhuun halaali. Sii galee ammaa akkasii akka nama hawwattu barbaade viidiyoo kana irra guddisee jaallawwan kiyya ijoollee teenya ta'u su'uutii jirtuu fi waraabuu barbaade isaan akka biraatti jiru akka hin hubanne. Wanni haaraan akkuma fudhattu wanni haaraan maali yoo itti kana gaafatan taate wanni haaraan waan atiifis faayidaa siin qabne amma intala takka janajanee itti kijibee yoon ani gurbaa tokkoof geessee gurbaan san badii irratti dalage akka nama badii isa wajji dalageeti. Anis badiillee yoo seenu baadhee badii hojii dalaguu baadhee intala sanii hojii wal qaqqabachuu baadhee intala sanii hojii zinaa walirra dalaguu baadhee Akka nama intala sanii wajjin waan san dalageetti ni zaafama. Maaliif haraam. Akkasii miti. Ammoo nama lama kan wal jaalatee halaalitti wal fuuna. Halaalitti wal fuuna. Haraam osoo hin ta'in, wal qaqqabata osoo hin ta'in, lafa dooraa osoo hin ta'in, wal dhodhooyfachuu osoo hin ta'in, halaali wal fuuna. Badii malee, wal qaqqabata malee, wal dhudhungachuu malee, karaa eh, agartee faallaa Wanni kana osoo hin deemne akka ijoolleen amma zamanaa kana fa'aa gootu dura farraa hin laalaa waan jiru san fa'arraa akka beeknuun jira bileen kiyya dhugumatti. Nuufis gaarii miti huliillee nuuf gaarii miti ilma namaatiifis gaarii miti ilmi namaa tokko intalata akka zinaa itti godhee fuudhuurra tamaan akkuma isin jirtu sanitti eega jaalatee fuudhee achi booda Yoo isaan lamaan hirriiba wal argan irra bareeda jeetii yaada akka nama tokkootti aan. Amma yoo badii irra dalagee zinaa godhee qaqqabatee dhudhungatee mammeeffatee goda geeffatee bakka barcaa geeffatee gaabbinaa jaansan kaayyatee waa hedduu irra dalagee achi boodanii fuudhajee xiqqoo waan biraallee miti eegata akka fuudhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mumkin araaramuu fi malaa anillee hin beeku beekti shari'aa bakka tana anillee araaramuu fi malaa ammoo amantii ilma namaa sanii bada tamsiixa taati. Ilmi dhiiraatis ilmummaan dhiiraa ilmummaan abbaa fadheetu intala osoo wajjin osoo hin fuudhin hojii rafee deebi'ee qalbiin isaa ittiin gammaddu. Ilma fadhaa ta'u ilmaan diidda boomaan dalleef. Numa jirti rarraatiin dubbiin. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya wanni jechuu barbaade taa Sa'iid Bayaan Sa'iid Bayaan taa'uun qabu biyya manatti adaama galee bashannana fatuura ajaa'ibaa godhaa jira. Isaa fi jaartiin isaa hayyuu tama. Maasha Allah jennaan. Maasha Allah jabaadhu rakkoon qabu. Tunis warra kaadha warra keetiitti sunis haadha warra. Kanaafuu viidiyoo kana mee na waliin laala. Har'aa sooma gaafa guyyaa kudha shanaffaa silaa ni qalamaa miti. Gad hin teenne hoteela keessa osoo olii gad deemu fayyadamee osoo akkas ture. Amma kunoo ayyuun dirqiin dirqiin na harkistee na kadhattee. Ha? Adaamaa Na fide. kadhattee na kadhattee na kadhattee. Adaamaa fide. As na fidde dama.
Waa hundaafuu eh, maashaallah dhaa soomni guyyaa irraa akkana ture. Waa hundi dhiyaatee garuu sumayyaan geettu. Akka sumayyaa sumayyaa waa hedduu daladi. Wanni akka biskuutii maan kunuyyuu koroonaa jettee maalii jettee waa hedduu daladi. Gosa torbaa saddeet daleedi ayyuun garuu homaan jettu homaan jettu. Ayyuun homaan jettu. Ani muraasa kaan ni gooti. koronaan Suma gidee- jallee ga'uu baattu homaan jettu maashaa Allah soobni har'a ajaa'iba natti tola ramdan namoota hedduu wal agarree. Wanni barbaannu irratti jabaatee jaartii ta'e haadha ilmaanii teessitee ibsuu tattaaffii godhii karaa barbaachisaa ta'eenuu huluula yoo dhabe yoo namni barbaade karaa hin dhabu karaa yoo karaa barbaadee hin dhabu akkuma kalee onnatti baardaarii miti inshaallah maa onni hin jiraanne niin dhageettu sanitti akkasumatti inshaallah keessaa baatee dhuguu qabda tayyib hayyuun oguu mana wanni itti itti dhayite maal godhaa jirti waliin bullaa Anjuu taa'ii tasgabbataa jechuudha. Maal Yeroo- Yeroo jechuudha? somaan dorgorsinaa yoo haala.

Wajjin bulaa. Qoy jaarsaaf jaartiin galgala erga afta. Duruu shari'aa biyya kadhee yaadu dhaggeeffataa irra guddaadha. Qawaabee hurra. Kanaafuu namoonni nu hordofan irra guddaan akkasi fudhatan. Tokko waan naan jee waan ajaa'ibaati. Wanni guddoo na deebiste waan akkanaati. Abdi Naasir illee soomana keessa hojii rafanii yookaan dhiqatan soomanii nu jira hin cabu. tana sheekaa miti muftii sii ta'uu hin danda'u olumaa gaafadhu ammoo akkaan hubadhutti yookaan akka nama dhagayaa tokkotti akka nama waa'ee shari'aa dhagayetti tamaam akka nama baratee osoo hin ta'in akka nama dhagayetti haraan soomanni kee jaartii ta'e hojii rafnaan cabee hin jiru Kanaafuu si adabsiisa ammas akkasitti adabbii dheertuu qabana fakkaata. Kana oolumaa gaafatta inshaallah itti deebitee isa irrattu mufti si fassaree akka jirutti inshaallah siif deebisa. Ammoo jaartii wajji rafuun kun sa'iduu jaartii isaa akkas jeen inni maal jee duba haraamii jee firaa eeru jira bar. Haraamii hin ta'u intal wal bira rafnuu osoo mana yaada biraa keessa hin galchinii jeen malee haya hootu wajji rafna wayii jeeni laa. hin jennu. Kana insha Allah akkana hubattan barbaadeeti. Okay, obboleettii tiyya Sumayyaa akkasumatti obboleettiin teenya Sumayyaa maali jirti bashannana.

Bashannana aalii si wajjin zoonii qabattee baardaar keessa bishaan bal'aa san keessa naannawaa jirti. Ammas dhaamsaan dhaamsuu dhaamuu barbaadaaf obboleettii tiyyaa Sumayyaa isii rakkachuu hin dandeenye bilbilaan hin geejjibu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dhaamsa kana akka isii bira gahu abdiin qaba Sumayyaa nu hordofti. Jeetiin abdadhaa akkuma dursanitti gaa eega Itoophiyaa dhagan gaa yoo garagalan siif seeyidillee hin beeku. Yuutuubii kiyya dagaashu ni beekanii inshaallah ni hordofti jeetiin amanaa. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya Sumayyaa aalii tee bira deettee aalii teetis argitee ilmaan keetillee aalii tee taa'amata dheeraa ilmaan keen arkin atillee sin arkin rabbi wal si qunnamsiise maashaa allah hin jaa insha allahu ta'ala warra eh, hulii hiriiroo jabeeffatee akkasii wal quba qabaatu rabbi isin da- isin haa godhu isaanis warra dhufee isin ziyaaroo isinillee warra dheeyxanii atiif sa'idillee ziyaarta rabbi isin haa godhu ammoo eh, miira arra keessa jirtan kana keessa akka baatan hin barbaada aalii teessaniinis wanni dhaamu barbaadu akka isaanis eh, rakkoo isin jidduu jirtu kana furan Eh, Dhugaadha. Foonii rakkoon qabu isiin illee hin jettiin sumayyaan ammoo guyyaa isiin bira dheeytee isiin qorannoo godhuu kaate qorannoo irratti ni kufte. Dhugumatti walitti yoo heemuun taate qorannoo irratti ni kufte. Tamaam akkas haasawuun qabdu hogguu mana isiin itti dhufte san waan san silaa haasawuun barbaachisaa miti. Kanaafuu inshaallah daawwattootaa fi hordoftoota kiyya ga'a. Waa hedduu haasoinee wal wareersinee waa hedduu haasoinee wal jeequu mannaarra Karaan irra hallii qabu eessa? Karaa kami? Yoo je'ee namnummaan yaadee insha Allah ta'ala Rabbi subhanahu wa ta'ala ni ilhaamiyya jedhe. Karaa irra kaayee je'eetiin abdadha. Karaa irra walumaanuu maa kaayu. Isiniis anaas ummata hundaahu maaliif karaa irra gaarii daandii irra bareedduu kan irra nama kaayu Rabbi subhanahu wa ta'ala Rabbiin insha Allah ta'ala isaanis walii galchee irra haa kaayuun ja'a. Kanaaf bakka kanatti Wanni niin jechuu barbaade akka ijoolleen san abbaa kiyya jettee sumayyaa boru sin gaafanne tattaaffii godhe. Atis abbaan keenya maaf nu darba maaf nu biraa deema akkasiin hin jenne atis tattaaffii godhaa fi viidiyoo biraa walitti dachaa nuggaa. Inshaallahu ta'aalaa gaa. Like, subscribe fi share hin dagatinaa isin hin jennaa maaliif jajjabaadhaa. daawwattoota kiyya sommana kana nutis illee lallaafannee waa dala'uutti hin jirru haa ta'u ammoo waan dandeenyu akkuma dandeenyutti egaa soomanaa wajjin baatiin baatii quraanaa baatii ibaadaati waan dandeenyu isinumaaf hojjennee isin bohaarsa jennee abdee qabna kabajamtootaa fi hordoftoota fi hanqa viidiyoo biraa kakanarra tolu kakanarra miidhagu wali qabannee walitti dachaa nuga assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu